Ori wagale dong ma pe waboko lok dong tinda wa i kare bino arot wudok tyene ni me acel iya yom ni two tye ka dugo loo.

Nen, nongo oloko tum, odok cen i kwo ma mwa kit ma nongo mitte kwede. Dong abedo ka neno anena filim mo, an dong abedo aweko mon lamego mo tye ka koko ento koko pa mon ma ite nino ka in ineno pe bedo wai koko ma nakayang ma wan ongeyo koko kit ma bedo kwede-ni. kun bene cani mo nongo kok nongo woto ki tamo me kap a koni dok pien dong pig wangi ka dong omollo obino i mekap cero bur mogo dong ma nongo man in wun wunongo ogali eroism wa nongo bur mogo dong opokke kany bedo calo yo pii kalele ma aa ki i main street

Kong gola keken. Dong ma weko ni eno ne ni penyo dugu dano nongo result. Eneno school mukene tye mo timo peny maber, school mukene tye mo timo peny marac. Overall lutino pe otimo peny maber. Cen lok madit ma dong loyo weng ene ni two pe oye ni dano okwan kite ma onongo dano kwano kwede con ento ne bene tye two ni kombeddi dok owoto twon loku mo mapat i kom lunyodo ba ingeyo wa ki lunyodo ma dong tamme ni ka dong iculo cukul pii dong lok weng dong tum i kulu ento wir me kwan ki wir ma wek latin otim piny maber latin obed dano madini wir adek Wer me acel, Lanyodo. Lanyodo aye cwalo latin gang kwan. Wer me aryo, Latin. Wer me adek, Lupwonye. Dong lunyodo mo neno atye ka koko i kom lupwonye ni o cukul eni ko gengo, o cukul eni ko gengo. Ma wun po tye ka timo omwak. Kume lutino kwano pol akwana lutino kwano kwano ki boti kenyo gang kenyo. itimo iye ngo? Wan onyodo ka pe wagwokke ci wa i neko lutinowa home work neno dok bene cukul onyoni cukule dong pat ki kite macon wan kwan ni kwan mitte nini peny ma kipenyo ki latin oo ee peti me iyo twom moni ma ki iye ni gilwongo ni ngo? An angeyo nining kong? An twon an en acako ngeyo Petty pu two nining. Hmm? En eno dong yub ma dong lu lu gen lu cuku sile bas ango dok pwony Petty pu two dong. Eh? Kumberi Petty pu two dong otimo ngo i kit me nongo cente? Eh? Onyo me kwo me bedo dano ma di? Petty pu two otimo. Kani kong ipenyu. ci syllabus ko orot iye be ba wun jo me Ministry of Education. Tye jami mukene tye angoko wa kera angoka wa. Ma ka pe dong Google en dok okonyo wa kene mukene ci lutino nyero wa gang kany. Mm? Ineno? So gini odoko teko. Pola kare dong co dong lakwiji dong iweko mege dong ka timo homework. Jo okene ma bene timme ni gitye busy ki weko house girl aye ka timo home work ki latin. Eni weng peko ba, gap tye ka kenyo. Ongi iye ka latin oporo ni ee school rac, oo school rac. Home work. Nyinge dong eno home work. School work kityeko kaca ma gange in ibingo ingi. Ineno? Curo pa lutini mukene an gire ayela. Aloko gire aloka ada. Ineno? yela curane mukene dok ite nino curane dok pe dong cura cura me ngiyo ni gunya ka iribo ki aryo me nwa lim miya acel ene cura neno wa ene cura mayot ma tije yot en wan dong kong in keto x tuko ka ijubo kong matafali mo dok iketo y i wiye wek itim ah ojanne wutye ka timo dano nining mo eh dong Me agikkine, en wun bulu bene lok tye i komwu. Hmm? Opoto roko liweng, poto wuni tye acake en ki itim mukene wun on kume. Kume lutino loko nying lunyodo ko. Hmm? Ah, kafat jal. Ah, kafat, kafat ka ibola mo do. Ah, kamad. Calo mo mere nino mo dano cere lyeli, ah, jal gibino dong bot pien won oto. Ni ah, Luwote tye ka lokke ni, Ah, ka Fat dok otime ni i to, co dok otime ni i to. Oya, latin. Wur aye in iwe otime ni i to. Ibedo latin kica ming. Ah, ah. loko mo man gin nung be nen calo an atamo men ni wun lok kitwu. tim me caro caro, in wuru lwong ki nying me woro. En aye weko luremi bene woro wuru ki meni, ka icako miyo nying atata ka calo an ni eni. Wabimano tok ot kedi calo lawobi, ibingeyo nga won gang kanyi.